A dyma ni, poster yr oeddo ar yr aelodol eto. Tro hyn, ni'n mynd i fynd lawr am yr ym. A mae ym am y falwen. Okay, so gewn ni weld beth allwn ni wneud heddi. Reit, yn bach cyflym iawn heddi. Ni'n mynd i wneud malwen. Felly, gallwch chi ddefnyddio mwy neu lai y dudalen gyfan, iawn? So, ni'n mynd i wneud cylch y geragen gyntaf. A lan i chi beth yw siâp ych cragen chi. Ok, mae'n i ni rhywbeth fel na. Jyst yn mynd i'ch liso top ychydig bach. Ia. Wedyn, mae gyda ni y falwen ei hunan yn sticio ei ffen lan yr ochr yma, a bydd cefn corff y falwen draw fan hyn. Felly gallai fynd lan a lawr ychydig fel tonnau fan hyn. Cyn cyrraedd blaen. Gallai wedyn mynd lan chydig. Cynnig fe fath o big bach. Wedyn fi'n mynd i fynd lan ar y top fan hyn pan mae'n cilhau ni eisiau gwneud y llyged. Felly ni'n mynd i fynd lan yn gil o fyna. A wedyn draw ychydig bach a wedyn lan yn gil eto. Llygai hwnna. Okay. Wedyn, cylchoedd bach ar y top. Yn daclus. A gallwch chi ychwanegu rhyw fath o sgert bach a fyny ar draws gweilod y falwen sy'ch chi moyn. Okay, gallwch chi roi y llwybr ar hyd ble mae'n teithio hefyd. A wedyn, jyst i orffen, mae'r gair malwen yn mynd i ffitio yn y gragen dyn ni tro hyn. Felly, ni'n mynd i rannu fe'n ddwy gyntaf. Okay. Mae m a yn mynd i ffitio'r ochr yma. Mae eisiau bach mwy o lef lle'r m na beth sy'n eisiau i'r a. Os bod yr m yn mynd i fod gyda dwy linell yn dod lan. So un, Dwy. A wedyn, triongl yn y canol yn pwyntio lawr, dyn ni'n eisiau mynd â gormod o le. Gallai wneud y llinell lle mae'r gweilod yn rhoi dwbl, fel bod nhw'n sefyll mas ychydig bach yn well. Perffaith, oce. Okay. A nesa, felly lan, a ni neu llinell bach ddwbl. A wedyn box ar y top. Yn ani. Rhaid y nesaf, mae'r yl yn mynd i fynd reit o draws. Felly ni'n mynd i ddod lawr. Os eisiau dod draw gormod, neu byddwch chi ddim yn gallu ffitio'r UE yn ni mewn. Okay? So, llinell weddol o gil. A wedyn gallwch chi gael y gweilod yn dewach. Oce, mal. Gyda ni u, e yn yr ôl. Felly, mae eisiau eitha lot o le i'r u. Felly, gallu'r u fynd fyna. A wedyn, yn y rhan sydd gyda ni ar ei ôl, ar ei ôl, newn ni dorri fe'n hanner fel bod e yn yn gallu ffitio mewn fyna. Okay? So, u gyntaf. So, mae'r u yn gwrthwyneb i'r ym. Felly, ni'n dod lawr o'r top gyda'n dwy linell ni. So, un, dau. A wedyn triongl yn pwynt y lan yn y canol a'r gweilad. E, top fan hyn, llinell fach dwfol, llinell fach ddybl. Wedyn yn ni orffen lan a lawr. A dyna ni'n malwenni. Okay? So, unwaith eto, lan i chi sut ych chi'n lliwio fe. Chwynegwch cwpl o ddail mewn os chi'n maen. Gallwch chi joc am bod yn yr ardd. Gallwch chi roi cefndir bach o'ch dewis chi mewn. Um, os ych chi eisiau gweld y lliwiau dwi wedi defnyddio, arhoswch ychydig o eiliadau a gewch chi weld un fi wedi lliwio. Uh, cofiwch rannu'ch gwaith, dwlu gweld nhw bob tro, pob lwc. A dyma ni, y falwen wedi gorffen. Nes i fynd am y gwyrdd ar y gweilod. Felly hwnna fod yn rhywbeth o ddeilen. A wedyn wedi mynd am llwyd a brown ar gyfer y corff a'r gragen ei hunan. So disgwyl mlaen i weld beth i chi'n creu. Mwynhewch a cofiwch rannu.